Хәерле көн, без бүген талантлы кыз белән очрашабыз. Аның исеме Сәлимә. Менә минем кулымда күрәсезме, нинди матур колак алкалары, үзенчәлекле. Менә шуны Сәлимә үзе ясаган. Беренче нәрсәдән эшне башлыйбыз? Полимерн глина, болчик кирәк, ниндидер акрил һәм лак. Стек белән Полимер балчыкны кисәбез.
Ә гомумән менә ничек кызыксынып киттең син бу эш белән? Мин кибеттә э, үземә ошаган алкаларны тапмадым һәм үзем ясарга булдым. Менә синең үзең дә кигәнсең алка, әйме?
Үзем ясаган. Бик матур.
Хәзер нишләтәбез? Йомшартабызмы? Йомшартабыз.
балчыкны?
Ул балчык шулай ук кибеттә сатыланда, әйме? Әйе.
Аны берәр төрле э, нигә э, формага кертәбезме? Хәзер мин э, скалка белән аны шулай итеп пластинку ясыйм.
Ул үзе котымы тотып карыйган? Коты.
Ну, ул бик тиз йомшартыла. Комыр җәйгән кебек җәябез, әйме? Әйе.
Форма белән Шулай алабыз. Менә үзеңә нинди кирәк форма, әйме шунсын аласың. Синең монда алар төрле-төрле. Әйе.
Мин йөрәкләрне яратам. Менә безнең булды. Форма, элмәкләр киертәбез. Һәм аны киертәбез. Киертәбез. Һәм аны 15 минутка 110 градуска духовкага тыгып куябыз. Фольгага фольгага төреп, аны ябып тыгабыз. Иштән алгачтын ул менә шундый булган димме? Әйе, каты.
Мин э, каралак белән буем ул тырнак лагы. Аны кырыйларын да буярга кирәк. Ок җире калмасынмы или калса да ярыймы? Юк, калмасын.
Ике яктан да.
Син кара төсне яратасың ахыр.
Ул матур. Стильный ме? Угу.
Бөтен әйбергә килешә. Кибә хәзер. Көтәбез. Монда бит инде күп әйбер дә кирәкме, име Сәлимә? Бер уйласам. Ну, бик күп түгел. Менә бу э, ни? Лак. Лак. Монсы да лак. Ә рәсемнәрне төшерәсең инде буяу белән, әйме? төрле рәсемнәрне. Ә менә идеялар каян килә? Менә кайберләүләрен син үзең уйлап тапкан менә каян килә ул идеялар? Ниндидер э, интернет картинкалар. Боларны үзем уйлап таптым. Һәм икенче ягында буйыбыз.
Ә гомумән, иптәшләрең арасында менә шундый кул эшләре белән кызыксынучылар бармы? Ул инде сезнең училищеда булачак рәссамнар, шундый сәнгать кешеләре бит инде һәрберсе талантлыдыр. Әйе, футболкалар, джинсларны буйыбыз акрил белән. Училищеда бит күп Шундый творческий кешеләр көтәбез. Син күптәннән шөгыльләнәсеңме бу эш белән? Алкалар ясау. Бу
җәйдә башладым. Сәлимә безнең хәзер киптәйме? Әйе. Колак алкалар хәзер нишлибез? Буйыбыз кызыл белән. Кечкенә кисточка белән.
Су кирәк булачак, димәк. Әйе.
Суламаны балабыз. Угу. Ялкын кебек булган дип ой, ялкын нәйме? Әйе.
Учакның ничек дип яки телләре дип. Угу. Кара төстә кызыл бик матур күренә, нәйме? Әйе, миңа бик ошый шул сочетание.
Ялкынның ике ягында быйыбызмы? Юк, берне генә.
Күбрәк мондый алкалар була менә сиңа бит инде заказ да бирәләр, әйме? Менә теләгегез булса, җәмәгать Сәлимәгә заказ бирә аласыз. Ул сезгә теләсә ниндине ясап бирә. Э, Күбрәк ниндиләргә заказ бирәләр? Вот мондый дизайн ул кешеләргә ошый. Э, Тагын бу театральный маскалар. Мин кассеталарны да ясаган идем. Ә краска нинди? Краска махсусмы? Юк, теләсә нинди акрил ярый. Ә гомумән менә син аны ясарга интернеттан өйрәндеңме инде? Үзең күрдеңме кемнәндер берәр мастер-класс үткәрделәрме? Юк, мин ну үзем уйлап таптым. Ну, кешеләр алар шулай ясыйлар. А мин үзем теләгән дизайнны уйлап таптым һәм ясадым. А вообще э, полимер балчик белән мин э, до этого эшләдем. Эшләгән идем. Нәрсәләр эшләдең моңарчы ул полимер э, э, Ул миңа уку өчен кирәк булды. Мин тәрәзә барокко стилендә ясадым. Сезнең уку программасы буенча шундый ниләр, биремнәр бар әйме? Әйе, кечкенә макетка.
Ясыйсыз. Әйе.
Шуннан соң инде кара әле, моның белән алкалар да ясап булырга мөмкин икән дип уйлап куйдың инде син. Ага.
Чөнки мин интернет-магазинда шундый элмәкләр элмәкләрне күрдем. Һәм башыма шундый идея туды. Беренче кат кипкәч, икенче тапкыр буйыбыз. Икенче кат кипкәч, лак белән буйыбыз да булды. Ике ягын да буйыбыз бер генәме? Бер генә. Ортыгын алабыз индеме? Ортык киткән.